Indi öýlenmerin diýen karara geldim. Sebäbi iki gezek öýlendim ýöne ikisinde-de durmuşym bolmady. Ählijaňyza salam dostlar. Durmuşynda öýlenip ýanan oglan özi hakynda aýdyp bermegimi haýyş etdi. Bu oglan kakasy bilen bile iki bolup ýaşaýan ekenler. Meň düşünişime görä diňe kakasy hakda aýdandygy sebäpli ejesi ýokmyka diýip düşündim. Sebäbi ejesi hakda hiç zat aýtmady. Ýagny diňe kakam bilen ikimiz bile ýaşaýardyk diýip aýtdy-da. Kakasy mugallym ekeni. Oglanyň özi bolsa gurluşykda işleýär. Kakasy garrap pensiýa ýaşa ýetenden soň, bu Işe gitmän, öýde galyp başlaýar. Oglan hem indi ýaşy ýetip, baby kakasy bilen gürleşip, öýlenmek hakynda karara gelýär we şeýdip, nesibeli güni nesibesi çekip, ýaňky oglan toý edýär, öýlenýär garaz. Bular indi şeýdip, üç bolup ýaşap başlaýarlar. Biz diýýär, bagtlydyk diýýär. Gyzjagazym boldy diýýär, has hem bagtly boldum diýýär. Gyzy üç aýlyk wagty Ýaňky oglan dos oglanlarynyň biriniň toýuna toýa gitýär. Toýa gidip yzyna gelenden soň, öýde bilemok näme sebäp boldy, näme üstünde düşünişmezlik boldy, ýagny oglan bilen gelin düşünişmezlik üstünde bular sögüşip, gygyryşyp başlaýarlar. Ýaňkylar sögüşip durkalar, ýagny gygyryşyp durkalar, gyzyň ejesi, ýagny gelniň ejesi edil şo wagt, ýagny bilýän ýalak, öňünden bilýän ýalak, bolmasa, aýdylmasa, edil şo üstüne nädip jaň etsin diýen pikirde boldum-da, gelniň ejesi jaň edýär. Oglan hem, Edil şo wagt, diýýär, gaharyma, diýýär, gyzyň ejesi bilen, diýýär, gelnimiň ejesi bilen biraz gödegräk gürleşdim. Ýöne, diýýär, şony gürleşmelem däl ekenim diýip, kellämde aýladym soň, diýýär. Ýaňky gelnimiň ejesile gürleşip, telefony goýdum, diýýär. Uzak wagt geçmänkä, diýýär, gelnimiň kakasy geldi, diýýär, men gyzymy alyp gitjek diýip, diýýär. Menem daşary çykyp gürleşdim, diýýär, Ýaşuly, näme bolanda-da gyzyňyzy maňa berdiňiz indi, bu meň gelnim, meň özüm düşünşerin, ýagny biziň özümiz düşünişmäge maý beriň, Goşulmaň diýsemem diýýär, Ýok, men diýýär, alyp gitjek diýip diýýär, gelnim bilen gyzjagazymy alyp gitdi diýýär. Garaz, şeýdip diýýär, iki ýyllap dowam etdi diýýär, ýaňky diýýär, alyp gidenden soň yzyna gelmedi diýýär. Kakam baryp töwella diýýär, gelmedi diýýär, men baryp ýalbardym, gelmedi diýýär. Iki ýyldan soň sudlaşyp diýýär, aýrylyşdyk diýýär. Eý bolly şeýdip birinji waka durmuşyndaky geçýä ýaňky oglan ýene işine dowam edýä kakasy öýde gurluşyga işe gidýä gelýä günlerde bir gün işine şeýdip gidip barýaka oglanyň klasdaşy hem şoň işleýän ýerinde işleýän ekeni bul oglan öň bilmändir garaz öň görşen däldirlerde bir sebäp bolup bular görüşýärler şeýdip. Onsoň bular bile işe şeýdip gatnap başlaýarlar. Onsoň ýaňky klasdaş muňa sorag beripdir, indi sen ömrüň ötünçe şeýdip ýeke gezjekmi diýipdir. Olam, Äý indi meň gyz almana, hawa, ýagdaýym-a ýok, pul ýagdaýym, hawa. Öýlenmäne-de üýtgeşik bir höwesim hem galmady birinji durmuşymdan soň, ýöne belki nesibeli güni bardyr, nesibäm çekip, öýlenerin diýip aýdypdyr. Ýaňky oglanym eger sen garşy bolmasaň, hawa öýlenmek niýetiňde bar bolsa meň bir garyndaşym bar, ol hem aýryşyk geldi, şu wagt öýünde otyr. Eger sen, hawa, görjek diýseň, şony aljak diýseň, men saňa maslahat berjek. Gowy ýer diýip aýdypdyr. Balam, han men kakam bilen bir maslahatlaşaýyn, kakam näme diýýär. Onsoň bir belli karara gelemsoň, hawa saňa habar ederin diýip aýtýar. Bu gidýaş edip kakasy bilen maslahatlaşypdyr-aý, Oglum diýipdir, durmuş seňki, awo, ömür seňki, eger göwnüňe ýarasa, elbetde, meň garşylygym ýok, sen bagtly bolsaň bolýa maňa diýip ýaşulusy aýdypdyr. Bul oglan gidýä, ýaňky gelni görýä, gürleşýäler, erbetdär, göwnüne ýaraýa, şeýdip, bul gelni öýüne alyp gaýdýa. Bile ýaşan ömri ýaňky gelin bilen dokuz ýyl. Ýaňky gelniňem bir çagajygy bar ekeni, gyzjagaz bar ekeni. Bular şeýdip ene üç bolup ýaşap başlaýarlar. Dokuz ýylyň dört ýyly bile agzybirje hiç hili gep gürrüňsiz bular ýaşaýarlar. Dördülenji ýylda, dördülenji ýyly ýaňky oglanyň kakasy dünýeden ötýär, aradan çykýar-da. Bäş ýyl bolanda ýaňky gelni indi bul oglana Men niýe propiska asal diýýär, ýaşaýan ýeriňe diýýär, özi welaýatdan ekeni. Meni ýaşaýan ýeriňe propiska asal diýip. Indi şoň üstünde dawa turup başlaýar. Bul oglanam Men niýe öň diýýär aýtdylar diýýär, birinji durmuşymdan soň, şolar ýaly gawa propiska salan bolsaň, Hawa, jaýyňam eliňden alar-da aýryşan wagt diýip, aýdansoňlar şo diýýä meň kellämde galdy diýýä, indi gorky bar diýýä-de, men häzir bunam propiska salaýsam, bulam edil şo birinji ýaly edip aýryşmaly bolsa, men hem jaýsyz galaryn, özüm daşarda galmaly bolaryn, garaz, özümde-de hiç kim ýok, barmana-da gapym ýok diýip aýtýa. Garaz, bul şeýtýä-de, düşündirjek bolýa ol, ýok, düşünişenoklar. Ýaňky bäşilenji ýyldan dokuzdanjy ýyla çenli, ýagny dört ýyllap bolýa-da, Şoň üstünde dawa gidýär. Ýagny bu gelin gelýär, hawa, dawalaşýarlar, biraz bolýar, ýaňky ýene öýüne gidýär. Oglan indi näm kakasy-a ýok, baryp töwirlap ugratmana, özi gitýär yzyndan. Bolýar, gel, alyp gaýdýar, ýene-de sögüşýärler. Umuman şol dokuz ýylyň bäş ýylyny şeýdip geçýär-de. Soňky diýýär, iki sapar-da gidende diýýär, öýden diýýär goşlary äkidip başlatdy. Ýagny öz öýlerine By, by, ýaşap ýören ýerindäki öýünden aňryk atasy öýüne goşlarak gidip başlady, diýýär. Soňky sapar gidende, diýýär, boldy, diýýär, aýtdym, diýýär, men indi seň yzyňdan barjak gäl, hawa, senem gelip oturma, men indi arany üzjek seň bilen diýip-de, şeýdip, byň bilenem, diýýär, aramy üzdim, diýýär. Iki durmuşym, diýýär, gurdum, diýýär-de, birinjisi bolmady, diýýär, ikinjim bolar diýip pikir etdim, ikinjimem bolmady, diýýär. Şeýdip, diýýär, indi meň-ä, diýýär, Öýlenmäne diýýä, höwesimem galmady diýýä. Hawa, öýleneýin diýsem ýa bir gyza öýleneýin diýsem, oňa mende diýýä indi harajadam galmady, garaz güýjümem ýok diýýä-de. Şeýdip diýýä durmuşymdan diýýä, men diýýä birhilek diýýä sowaşdym diýýä-de, indi kakamam ýitirdim. Onsoň olar gelinler bilenem bular ýalak birinji durmuşym, ikinji durmuşym bular ýalak boldy diýýä, gyzjagazym bilenem görşüp bilemok diýip, öz bolan durmuşyndaky wakasyny aýdyp berdi dostlar. Elbetde, Her kimiň durmuşy her hili biz çaga wagtymyz arzuw edýasda ulalsam mende şular ýalak bolsa o ýagny meň gelnim şular ýalak bolsa ýa meň ýoldaşym şular ýalak bolsa ýagny çagajyklam bolsa we şuňa meňzeş gowy gowy arzuwlar edýas ýöne gynansakda biziň arzuwlarymyzy durmuş käwagt tersine urýa. Köp adam elbetde bagtly bolýa, durmuşy birinji durmuşynda bagtly bolup gitýänler bar. Köp adamda ikinji durmuşyna duşup bagtly bolýanlar bar. Ol aýylyşmak diýmek ýene-de aýtýanda ol adamyň maňlaýyna ýazylan bolsa, nesibede bar bolsa, aýylyşmak diýmek ol adamlarda bolýan zat. Boldy oňuşmadylar, o näme dowam edip bolanok. Hawa, gowy serimiz öz ýolumyza gidäýeli diýip aýryşyp bilýärler. Ýöne aýryşan oglan bolsun, gyz bolsun ikinji sapar durmuş gurup bilenok ýa durmuş gurup bilmez diýen manyny aňladanok. Şolar ýalak ýagdaýlarda köp adamlarda ýene-de ters düşünje bolýar. Ine şular ýalak bolan wakalardan aýdyp berdiler dostlar. Ählijaňyzyň janyňyz sag bolsun, saglykda görşeliň, sag boluň.